Ka lo hawile hna nan dihlak nan dam cio ṭheo lai tiah zumhnak ka ngei. Nihin cu Kawlram chungah a cangmi i kahdohnak thawngpang bultan tete tawi tein ka rak chim ṭhan lai. Tuni ah ka chim dingmi hi a bik in Karan ram Mya-udi lei ah a cangmi kahdohnak kongkau kha a si lai i KNLA mipi ralkap hna nih Myaukyi an lak hnu in Kawl ralkap nih biatak tein reinforcement tuah ai tim i asinain lampi ah mipi ralkap hna nih ambush an rak tuah hna i an rak kah lengmang hna i nihin ni tiangah tam taktak an thih cangnak kongkau he pehtlai in a tawi khawh a sung tawi tein a tawinak tein ka rak chim lai. Kan theih bantukin a luancia April thla ni hlei khat thawk in khan Myaukyi a hngakmi, a donghnak ṭazin a tangmi Khah lai ah ṭiah a hniah khunisenga ṭazin kha mipi ralkap KNLA le PDF le KNDO pawl nih khan an rak kah hna i caan zeimazat chung an kah hna hnuah khan cu sakhan cu ralhrang pawl nih an rak zamtak i an rak tliktak i tikhan Myaudi khuapipi kha KNLA khonṭhalnak tangah atu hi a um cuahmah liopi kha a si i kha lio tan ah a zammi Kawl ralkap pawl kha minung Minung zihnih hrawnghrang an si. Thailand ramri chungah Thailand ram leiah khan luh an i tim nain Thailand nawlngeitu pawl authority pawl nih khan luh an chiat hna lo caah khan atu hi Mesoh Thailand ram cungah a ummi khuapi Mesoh le Myaudi karah an sakmi Francis Bridge hawikomhnak hlei ram hnih karah a ummi hlei tangah khan atu hi khua an sa i ralkap minung zihnih hrawnghrang cu an um cuahmah liopi si. Thailand ram zongah luhnak nawl an ngei lo. Cun Kawlram lei zongin kir khawhnak lam kha um ti lo i cuticun an i hreng tinak kha si. E cu hna pawl cu atu hi uh, KNU ralkap sin zongah khan an i ap duh lo. Cun Thailand ralkap sin zongah khan an i ap duh lo tikah cuka hlei tangah cun khua an sa ti si. E Thawngpang kan theih ning ah cu hna pawl nih cun reinforcement thlahpiak dingin bawmtu rak thlahpiak dingin khan cunglei bawi sinah khan nawl an hal hna i cu cunglei bawi pawl nih cun khah cuka ah cun rak um ko nan umnak ti khan rak um ko law khua zeihmanh ah rak kal hlah u tiah bawmtu rak ra zau lai tiah bia an tiam hna i cu ruangah cun nihin ni tiang hi cuka hlei tei ah cun an hawile hakin an um cuahmah liopi kha a si i cu hna cu bawm dingin Ngunpi ne lei in reinforcement pawl kha an rak thlah hna i ralkap ralhrang pawl nih khan Kawkreih myu lei in an rak lut i sihmanhsehlaw Kawkreih myu an phanh hlan ah KNLA le PDF pawl nih khan lam in ambush an rak tuah hna i an rak ṭhuat ciammam hna i atu hi ziahkhat chung hrawnghrang kha pehtlai tein an ṭhuat hna i cu chung ahcun Kawl ralkap lei kha minung zakhat hrawnghrang an thi cang i Cu lengah cun ralkap nih an i kenmi mawṭaw zeimawzet a rawh cang lengah khan raltuknak ṭank pakhat zong kha a rawkmi ahcun ai tel chih ti kha kan hun theih khawhmi a si. Cucu Mia'uti kongkau he pehtlai in The Latest News update kan tuah khawhmi a si. Cun a pahnihnak ah nihin zingah khan thawng kan hun theihmi cu uh, Pekhutai lei ah a cangmi kahdohnak kongkau PDF le Kawl ralkap pawl an i dohnak kongkau he pehtlai in a si. Cucu tlawmpal te update ka rak tuah ṭhan lai. Nizan April thla ni hlei sarih chun suimilam hleihnih le a cheu hrawnghrang ah khan Pekhutai ah Pekhutai ah ummi khua pakhat pawng ah Sittiang kan ti lai rallam sial ding in ai thawhmi Kawl ralkap pawl kha PDF tangrual phu hna nih Lam in ambush an rak tuah hna i an rak ṭhuat ciammam hna i caan zeimawzet chung an kah hna hnuah khan Kawl ralkap pawl kha an cei ngaingai i minung pakul hrawnghrang kha an thah khawh hna ti a si. Cu an thahmi hna pawl cu Kawl ralhrang pawl an ummi pawl nih khan an ruak le an meithal pawl kha an i tlikpi hna i cuticun hnuah an tawn ṭhan ti a si. Cu hnuah an tawn ṭhan hnu in cun PDF hna kha hmaiah an va kal i An i kahnak hmunhma khat Neyme sinlinzi tuah dingah an va phanh tikah khan ralkap ruak pawl kha pakhat hmanh an hmu ti lo nain a nung in ralkap pahnih kha an va hmuh hna ti si cuka hmun ah cun cu nung in an va hmuhmi pawl cu PDF pawl nih khan an meithal chia dingin lathngeuh dingin an hal hna nain an chimh hna nain khan an ngai lo i an duh lo i cu ruangah cun PDF hna nih A nung in an va hmuhmi hna pahnih cu an kah hna i cuticun an meithal kha an chuh hna ti kha kan theih khawhmi si. Cu vial cu nihin ah ka hun chim duhmi si sehlaw a hnuah kan rak chim ṭhan te lai. Rak kan ngaitu vialte nin dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Kan video kha uh, like le share le uh, comment in thazang na kan pe ve u law hi hnu hmailai zongah chim khawh ṭhan kan rak i zuam lengmang ṭhan te lai ti kha hun chim ṭhan ka duhmi si. Ka lawm.